Каһарманнар торган җир. Советлар Союзы Герое Петр Михайлович Гаврилов исемендәге музейга рәхим итегез. Без сезнең белән Советлар Союзы герое, Брест крепостенең почетлы гражданины, Ленин орденына ике мәртәбә лаек булган бердәнбер шәхес, Питрәч крәшеннәренең горурлыгы Петр Михайлович Гаврилов музеенда. Әлеге музей 2010 елның 30 июнендә Петр Михайлович Гавриловның туган ягы Питрәч районы Әлбәден авылында геройның 110 еллык юбилеена багышлап ачыла. Музейда геройның шәхси киемнәре, фотосурәтләре, туганнары биргән истәлекләр саклана. Шул экспонатлар белән сезне таныштырып үтәрбез. Музей өчен иң кадерле экспонат Петр Михайлович Гавриловның офицерлар киеме, фуражкасы, плащы, аяк киеме, шулай ук аның хатыны безгә бүләк итеп биргән китабы, автобиографик китабы, Брест көрәшә китабы саклана. Бу киемнәрне Петр Михайлович Гавриловның икенче хатыны Мария Краснова Питрәч районының туган якны өйрәнү музеена бүләк итеп бирә. 2013 елда ул безнең музейга тапшырыла. Петр Михайлович Гаврилов Казан губерниясе Лаеш уезды Ямле Мишә елгасы буенда урнашкан матур табигатьле Әлбәден авылында 1900 нче елның 30 нчы июнендә дөньяга килә. Бу турыда мәгълүмат теркәлгән метрика кенәгәсенең төп нөсхәсе безнең музейда саклана. Ул бик авыр тормышта яши, әнисе Александра Ефимовна һәм абыйсы Сергей белән шушындый полуземлянкалы өйдә яшиләр. Өйләре авылда иң ярлы өйләрдән саналган, өйдә иң кыйммәтле әйбер булып җиз самавар була. Аның әтисе туй көнендә әнисенә бүләк итеп биргән була. Петр Михайлович Гаврилов тууга, әтисе үлеп китә, әнисе алпавытка эшкә керә. Алар инде тормышның авыр чорында абыйсы белән күрше авылларга, хәер сорарга йөриләр. Сигез яшендә Петр Михайлович Гавриловны чиркәү каршындагы мәктәпкә укырга бирәләр. Ул анда дүрт кыш укый. Шуннан соң инде әнисенә булышыр өчен алпавытка, көтү көтәргә керә. Казаннан кайткан кешеләрдән ул ишетеп ала, андагы рабочийлар тату эшләгәннәрен, күмәк эшләгәннәрен, һәм яхшы акча түләгәннәрен, шуның өчен дә ул шәһәргә омтыла. Ләкин аның яше тулмый, ул вакытта аңа бары унбиш яше генә туган була. Шуңа күрә писарьдан уналты яше тулган диеп документ яздырып алу өчен Петр Михайлович Гавриловка озак вакыт кына эшләргә туры килә. Аңа дуңгызлар караган өчен бер айга илле тиен акча түлиләр. Шул акчадан ул гаиләсенә булыша һәм писарьга өлеш чыгарып бара. Документ яздырып алганнан соң, Петр Михайлович Гаврилов Казанга юл тота. Казанга килүгә үк аны заводка эшкә алмыйлар. Аңа урам себерүче булып эшләргә туры килә. Соңыннан гына ул дары заводына эшкә керә. Эшчеләр белән дуслашып китә. Ләкин 1917 елда гражданнар сугышы башлана. Шуңа күрә ул үз теләге белән Кызыл Армия сафларына языла, бөтен сугышны уза һәм Кубанны азат итүдә катнаша. Хәрби дәрәҗәсен күтәрү өчен Петр Михайлович Гаврилов Мәскәү шәһәрендәге Фрунзе исемендәге академиягә укырга керә. Академиядә укуның төп шарты булып урта белем тора. Ләкин әйткәнемчә, Петр Михайлович Гавриловның дүрт кенә сыйныф белеме була. Шуның өчен дә көндез ул академиядә укыса, ә кич белән урта мәктәпне бетерә. Академияне яхшы билгеләргә генә тәмамлый, Бу турыдагы аттестатның күчерелмәсе безнең музейда саклана. Һәм инде академияне бетерүгә үк Петр Михайлович Гавриловка майор званиесе бирелә. Академияне тәмамлау белән хезмәтен дәвам итү өчен аны Брест шәһәренә җибәрәләр. Ул анда гаиләсе белән Цитаделидагы офицерлар йортында яши. Сугышны Петр Михайлович Гаврилов шушында каршы ала. Ул инде алдагы вакытта ук Командирларга әйтеп килә, монда дошманнар әзерләнә, ди, каравылны күбәйтергә куша. Гавриловны паника куптаруда гаеплиләр һәм 27 нче июньдә партия утырышында аны партиядән төшереп калдыру мәсьәләсе хәл ителергә тиеш була. Ләкин 22 нче июнь иртәсендә Бөек Ватан сугышы башлана. Сугыш башланганны Петр Михайлович Гаврилов сизгәндәй, солдатларны әзерли. Шуның өчен дә 22 нче июньдә ул куркып калмый. Тиз генә киенә дә соңгы тапкыр улын һәм хатынын күрә саубуллаша һәм, солдатларны җыеп, Көнчыгыш фортны саклый башлыйлар. Сугышның беренче көннәре иң авырлардан санала. Эчәргә су, ашарга ризык булмый. Күп кенә белез сакчылары су булмаудан интегә. Петр Михайлович Гаврилов биш көннән соң яралыларны, хатын-кызларны Балаларны пленга җибәрергә приказ бирә. Э, ләкин э, беренче көннәрдә дошман э, яраланган сакчыларны пленга алмыйлар. Сакчылар каршында бөтен яралыларны да дошманнар атып үтерә. Боларны күреп, Петр Михайлович Гаврилов үз солдатлары белән бер-берсенә сүз бирәләр. Соңгы көнгә хәтлек, соңгы сугышларына хәтлек Брест крепостен сакларга. Шулай ук була да. 30 көнгә сузыла бу саклау. Э, дошман Көнчыгыш фортны берничек тә ала алмау аркасында авиабомба кулланырга э, мәҗбүр булалар. Башта 600 килограммлы, аларның нәтиҗәсе булмый. Ә соңыннан инде 1 тонна 800 килограммлы авиабомба атыла Бөрес крепостының көнчыгыш фортына. Шул вакытта крепостның стеналары ишелеп төшә, җир тетрәгәндәй була. Петр Михайлович Гаврилов һәм башка солдатлар бөтенесе дә төрле тән җәрәхәтләре ала һәм бөтенесе дә контузиялана. Шул исәптән Гаврилов та уң яклы контузия ала. Сугышның 30-нчы көненә Петр Михайлович Гаврилов Көнчыгыш фортта берничә солдат белән генә кала һәм ул үзенең соңгы приказын бирә. Э, Петр Михайлович Гаврилов үз көче белән Капанирга килеп җитә. Капанирда алдан атлар асраган булалар. Ул монда комбикорм таба һәм шул комбикорм белән туклана, чыгып Капанир кырыендагы э, суны эчә. Шуның аркасында Петр Михайлович Гавриловның берничә көннән эч авыртуы башлана. Ул аңын җуя, э, бик каты ыңгыраша. Шуның аркасында дошман аны күреп ала. Шуңа да карамастан, Петр Михайлович Гаврилов, аяк тавышларын сизеп, соңгы гранаталарын ыргыта һәм соңгы пуляларын ата. Шулай итеп, Петр Михайлович Гаврилов пленга эләгә. Петр Михайлович Гавриловны Капонирдан алып чыккач, аны карарга 44-нче дивизия белән э, немец генералы килә. Немец генералы Петр Михайлович Гавриловның батырлыгына соклана һәм аны исән калдырырга приказ бирә. Петр Михайлович Гавриловны пленга җибәрелә, Ул бик авыр хәлдә була, үзе ашый алмый, аны колак белән ашаталар, тире дә сөякле генә калган була. Үзенең пленга эләккәнен ул бары тик ике көннән соң гына аңлап ала. Аңына килгәч инде аны сорау алырга чакыралар. Ул үз фамилиясын яшереп калдыра һәм лейтенант Галкин исеме астында 4 ел пленда була. Төрле концлагерьларда Хамельсбург һәм Рагенсбург концлагерьларында була. Бары тик 1944 елда гына Польшаны безнең гаскәрләр азат иткәч кенә Петр Михайлович Гаврилов ны чыгаралар. Петр Михайлович Гаврилов бөтен фильтрацияләрне үтә һәм офицерлар рәденә яңадан кайтарыла һәм Себер ягына япон япон военнопленныйларын сакларга җибәрелә. Себердән соң Петр Михайлович Гаврилов 1946 елда үзенең туган ягы Әлбәдин авылына кире әйләнеп кайта. Ләкин ул вакытта пленда булганнарны барысын да саклык җанлыларга исән билиләр. Шуның өчен дә Петр Михайлович Гавриловны авылдашлары матур йөз белән каршы алмаганнар, аңа эш тә бирмәгәннәр. Э, ул бер ел дәверендә э, Альбәдин авылында яши, э, район үзәгендә Гончар фабрикасында да эшләп ала, ә соңыннан инде Краснодар шәһәренә китеп бара. Э, беренче хатынын тапмаганнан соң улы белән икенче тапкыр Себер кызы Мария Красновага өйләнә, өй сала Краснодарда, эшли башлый. Брест крепостьчылар сакчыларының батырлыгын бик күп еллар танымыйлар. Бары тик Сергей Смирнов Брест сакчыларының батырлыгын өйрәнү өчен Брест крепостена бик күп тапкырлар килә һәм мондагы кешеләр белән сөйләшә. Һәм берничә кешедән ул э, Брис крепостьның соңгы сакчысының батырлыгы турында ишетә. Ул батырлыкны ул радиодан сөйли башлый. Э, радиодан Петр Гаврилов бу Сергей Смирновның сүзләрен ишетеп, үзен танып ала. Һәм аның янына Мәскәүгә кунакка килә. Сергей Смирнов та яши һәм аңа үзенең туган ягын, туган җире турында сөйли. хатыны, гаиләсе һәм сугышта булган барлык батырлыклары э, тәфсилләп сөйли. Э, Сергей Смирновның китабы 1956 елда дөнья күрә һәм 1957 елда хәрби бурычын үтәгән өчен Петр Михайлович Гавриловка Советлар Союзы герое исеме бирелә. Сергей Смирновның китабы дөнья күргәннән соң 1956 елда Петр Михайлович Гаврилов дөнья буйлап йөри башлый, төрле очрашуларга йөри һәм 1956 елда ул Брест крепостенең очрашуына килә. Монда ул үзенең беренче хатынын исән икәнен белә. Беренче хатыны белән Петр Михайлович Гаврилов унбиш елдан соң очраша. Бу очрашуның мизгелләре безнең музейның фотокүргәзмәсендә бар.

Петр Михайлович Гаврилов ил буйлап сәяхәт итә, төрле очрашуларга йөри, укучылар белән очраша, колхозларга бара. Һәм шулай ук ул төрле кинолар төшергән вакытта үзенең киңәшләре белән режиссерларга булыша, шулай ук әле ул депутат та була.

Безнең музейда Петр Михайлович Гавриловның авылдашларына язган хатлары саклана. Ул контузия ялгынга күрә хатларны үзе язмаган, бары тик аларга имзасын гына куя торган булган. Петр Михайлович Гаврилов 1979 елның 26 январында 79 яшендә вафат була. Үз васыяты буенча Брест крепостенең гарнизоннар зиратына күмелгән. Ул зиратта аңа һәйкәл куелган. Э, бу стендта сез шул һәйкәлнең фотосурәтен күрә аласыз. Э, Петр Михайлович Гаврилов исеме белән Брест крепостендә, э, шулай ук Краснодарда, Казан шәһәрендә, Питрәч районында урамнар аталган. 2005 елда үзәк аллеяларда Э, Петр Михайлович Гавриловка э, бюст куела. 2008 елдан күн мәктәбе Петр Михайлович Гаврилов исемен йөртә башлый. 2020 елның мартында Питрәш районы делегациясе составында э, без Брест крепостенә бардык. Петр Михайловичның кабренә бардык, аңа чәчәкләр куйдык. Шулай ук Брест крепостеннән алып кайттык җир,